Yenna-yas baba-s, lukan ad tqableḍ lkumba lɛesker ma ten-ternuḍ. Yenna-yas si Smaɛil, ad ten-rnuɣ. Yenna-yas baba-s ihi ɣami acu i izemren ad k-yernu. Iɛedda si Smaɛil, ijbed-d deg lǧib-is snetla n lfeṭṭa. Yenna-yas i baba-s, ini-yas a baba tagi, ma d agella ttucudden ifassen-iw yis, ur zmireɣ ara ad tt-id-fsiɣ. Yenna-yas baba-s awi-d kan ad waliɣ amek. Yekker baba-s, icudd-as ifassen-is i si Smaɛil. Meskin si Smaɛil ur ifaq ara i tixxubt talukt d taḥerci n baba-s-nni amenḥus, akken d imi cudden ifassen-is, kkes-d akken ur yeɛreḍ ad ten-id-yefsi ur yezmir ara. Iɛedda Selṭan, yessawel i lɛesker-is, wwin si Smaɛil ar yiwet n lɣaba, ceččen-as ssikran i wakken ad yeṣreɛ, Ur iẓerra ara netta tamurt anda ara tawin. Kksen-as-d allen-is, rran-as-tent ar lǧib-is. Sersen-tt-ed we ṭṭejra, rnan kksen-as lqid-nni s wacu cudden ifassen-is, ǧǧan-t dinna deg lɣaba-nni mlewḥuc uɣalen-d. Asmi d-yuki, ur yeẓri meskin anda yella. Ṭṭlam akked usemmiḍ. Sufella n ttejra-nni, bedden tlata igudar. Amɣar akk deg-sen d bu wanciw uqerruy. Yenna-yasen i sin-nni nniḍen, yenna-yasen, Twalam-t lxelq-agi yeqqimen s ddew n ṭṭejra, a taqsiṭ-is, taqsiṭ! Nnan-as, Aha kan, ḥku-yaɣ-tt-id! Yekker igider-nni amɣar, yeḥka-yasen-d akk tamacahut-agi i wen-d-ḥkiɣ. Asmi kfuk tamacahut-is, yenna-yas agedren-nni amɣar, ik lukan ik gefhem, ay nekk akk nhedder. Ad imudd afus-is, ad yekket kra iferrawen deg lwerq n ṭṭejra-agi, afayeg i isennet, ad yerr allen-is s amkan-nsent, ad yeẓẓen ciṭuḥ deg waman iferrawen-agi ar wallen-is, dɣa ad yuɣal ad yettwali am zik neɣ xir. Netta, imi Sidi Ṛebbi d aḥnin, yefka-yas-it i Smaɛil ifehhem acu heddren iɣersiwen. dɣa kii heddren nnig uqerru-is yefhem. Iɛedda yeddem-d deg lwerq n ṭṭejra-nni, yeẓẓem-d aman-nsen, netta yuɣ lḥal yerra allen-is s amkan-nsent, yeẓẓem aman-nni ar wallen-is, dɣa am wakken i s-yenna yider-nni amɣar, yuɣal yettwali xir n zik. yeččur aqelmun-is s lweṛt-nni, iruḥ ileḥḥu, yewweḍ ar yiwet n taddart anda ur yessin ḥedd, u ḥedd ur t-yessin. Jemɛen-t sin yemɣaren, ɣilen d amsebrid umi ɛerqent. Imɣaren-nni i t-ijemɛen sɛan lmal. Yuɣal d ameksa ɣur-sen, Mi d-teẓẓeg temɣart-nni ayefki, ad s-yessers deg lwerq-nni n ṭṭejra, din din ayefki-nni ad yuɣal d udi. D ayen yecban lekdeb. Uɣalen znuzuyen udi yemɣaren-nni. Win yebɣan udi lɛali ad iruḥ ɣur-sen, iɛac yid-sen deg liser armi d yiwwas ahata yekker-d wemɣar-nni ad iruḥ ar lgerra. Yenna-yas Si Smaɛil, I wumi lgerra-yagi? Yenna-yas wemɣar-nni, yenna-yas i wakken ad yekcem Sidi Selṭan ar lberǧ n Si Smaɛil. ifka-d Ṛebbi yiwen n wakli i Ɛusit. Deg wasmi iṛuḥ s Ismaɛil, ur d-innulfa. Kra n win iɛeṛḍen ad yekcem. Ɣer lbeṛǧ n Si Smaɛil, ad yaf akli-nni dinna d aɛessas. Sidi Selṭan yebɣa ad yedlu ɣef wayla n mmi-s. Acu, akli-nni yugi-yasen ad ɛeddin alamma yuɣal-d si Smaɛil. Akli-nni ifuk lɛesker n Sidi Selṭan, tura ara tettwaliḍ ula d imɣaren yessawel-asen-id. Yenna-yas si Smaɛil, Qqim, d nekk ara iruḥen ad xedmeɣ lgerra deg umkan-ik. Yedda si Smaɛil d lɛesker-nni n Selṭan, imi d-yeɣli yiḍ ulac win ad asen-id-iwali yekcem ar lberǧ-is. Yekcem s yiwet n tewwurt ala netta i tt-yeẓran, twehmet tlawin-is imi t-id-walat, u ferḥet yis-s imi d-yuɣal, yenna-yasent. Acu akka yeḍran yid-kent? Nettas, ḥku-yaɣ-d kečč acu yeḍran yid-k. Asmi i s-t-yeḥka tamacahut-is, nettas, tufiḍ-aɣ, nhegga-d ssem, ad nemmet ay axir wala ad d-negri deg lḥekma n baba-k. Yemsefham s Smaɛil d tmeṭṭut-nni-ines yettuɣalen d akli, Aččar aẓermef uyaziḍ d idammen atettel i uɛenqiq-is, i wakken mi ara yennaɣ yid-s zdat lɛesker n baba-s ad yettneɛmel yenɣa-t. Yeffeɣ-d si Smaɛil deg lberǧ-nni-ines, yuɣal-d ar lɛesker-nni n baba-s, akken kan tefrari tafat, heggan akk iman-nsen i lgerra. Si Smaɛil gar-asen, Anwa ara yenɣen akli-nni? Acḥal n wussan lgerra, yiwen ur s-yezmir. Yesneɛmel s Ismaɛil yettnaɣ yid-s. Yuɣal yesneɛmel yefka-yas tiyita ɣer wemgerḍ-is, yenɣa-t. Ata iruḥ-d sselṭan yenna-yas, wagi i yenɣan akli-agi. Ayen i d-yecreḍ a s-t-fkeɣ. Yenna-yas Si Smaɛil d nekk, ur yelli wacu bɣiɣ. Ɛreḍ-iyi kan ad d-ččeɣ yid-k imensi ara ssewwen deg lberǧ-agi. Yenna-yas sselṭan dayi d aɣbel, ileḥḥun a s-tniniɣ a ɣ-d-heggit imensi. Yenna-yas tselṭanit lawan-nni n mmi-s, Tewwem-d imensi, ass-agi sɛiɣ inebgi. Akli-nni yuɣ lḥal, yuɣal d tameṭṭut. Tesseww-d imensi,

Tɛedda Lunǧa teḥka-d tamacahut-agi akk i wen-d-ḥkiɣ deg mi tebda armi tfuk. Kra n wayen i ḥedṛen i yimensi-nni i ttellike aqemmuc-is. Amek i s-tawḍeḍ tismi n baba-s yebɣa ad ineɣ mmi-s? Telli-d lqaɛa tebleɛ sselṭan-nni. Yeɛreḍ Si Smaɛil ad d-yejbed baba-s, ur yezmir ara. Tejbed-it lqaɛa. Yemmut sselṭan-nni. Yuɣal Si Smaɛil d Sselṭan deg umkan-is, ferḥen akk at tmurt-nni. Imi d-yuɣal, xedmen tameɣra sebɛeyyam u sebɛa lyali, tamacahut i udfel. Tamacahut-iw lwad lwad, ḥkiɣ-tt-id i warraw n lejwad.